Assalamu aleykum eziz YouTube'daki dostlarymyz. Ava kanaly takip etýän dostlarymyz her ýerde bolsaňyz, sag bolsaňyz. Umyt etýäs ki, hem begenip, hem de like berip, YouTube kanalyndan takip ediň, hem de meni Facebook'dan, Instagram'dan da e, o ýerden de takip ediň. Bugün bir pursat boldy. Nirä geldik? Eger ýutube ozalyndan görýän bolsa dostlarymyz iň ozal ýüklän wideom ba. O wideo gören pille bu daşarlarda ýeňselerde gar görünýär te. Bu gün ýaz geldi. Gyşy gyş alasy bolsa ýazy geler, ýazy alasy bolsa gyş geler. Ýani ömürem böledir dostlar. Onuň üçin bu gün bir bir pursat boldy. Bu ýerde bäskilerem ýatyryp goýdum. Indi çantam o ýerde. Hawa dostlar. Biran ýerlere oturjak bolýan bir daş tapyp aşağı gara. Biraz sözüm, biraz sözlerimiz boljak bu ýerden, biraz geplerimiz boljak, sözlerimiz boljak. Hawa dostlar. Ee, Youtube kanaly ozaldan takyp etdim dostlar. Bilýärsiňiz dämi? Ozal bir gar batdy, derýaň boýunda gelipdim. Ýani süwdende bark gurçalýar diýip biraz injenýär däl men diýip öyle bir gepler aýdypdym. Youtubyň iň ozal ýüklän wideom bar. Ol ortada näçe tane wideolar bar ýani her ýerlerde alan wideolarim bar. Häli o wideolary göreňiz ýok bolsa hökman bir çetden çig ediň wagtyňyz bar pille. Bugün bir e, Birden bir pursat boldy. Ýaňadanam bir bäs geldi geldim. Telefonuma bakyp. Näme arabamy dostlar? Bing bing bing etdi. Ýazda bu bırakma närsele köp bolar. Gerçekten dostlar. Ketegin Aaa men gulagyma girmeseň bolar bak sen näme etseň mana bu ýerde görýärsiňizmi dostlar. Meň bilen aşyna boldy bulam. Bana gerçekten men o menden uzak giden yok. Dur dur sizlere körkezjek bolýan. Çiwin eken bul. Men arı diyorum. Öyle bir ketdi çiwin bar dostlar bir körkedeýin muny. Ay hudaý. Gördüňiz dämi? Mana şu ýerde. Dur taksiler ýaňdan ýakymrak çekin et görkezeýin sizlere. Göz aýnagyny aç çykardyk, ýokary çykardyk. Gözümizi biraz gün aljak bolýardy o sebäpden. Ha, dostlar, göz aýnagym çykaraýyn. Hudaýyna çykardym seniň üçin çykardym. Ozal gork ýotdum. Meň bilen aşyna bol. Ýo. Dostlar men galat görüpdim Gudaýnek bara Gudaýnek gara görünýo. Çybyn da ýani çybyna mendeş bir ary öda dostlar mana şu ýere gondy. Gördüňiz dämi? Ýani biziň bilen aşyna boldy ýani. Aşyna gara. Gördüňiz dämi bir ýere gondy.

Yo ary beni goýan ýok dostlar ýana meniň emniýetimi alýa bu ýerde hiç kim bolmadygy üçin dorabar emniýeti alarym ýa sokup alarym ede gelse ony bolsa men näbileýin Hawa dostlar biram dostlarymyz sorardy bu jagaz ýeri niri bolýa diýersiňiz bu ýere Swideniň kişweri ýani Urupada Swiden kişweri bolýa Ýane türkler isweç diýýär. Isweçde ýane. Isweçde. Suwlara garaň suw bir jagala bar. Ýane dostlar bilen jagalet goýan. Suw ýakýanak bolupdy ýaz düşüp bilen. Bugün 27 derejede internetde gördüm. Gidişde otobusda gitdim, bir şähere gidipdim. Gaýdynça bäsgilli gaýtdym. Nätdim gel bir Çeker bolar diýdim, bir aýlanyp ýollardan bir çeker bolar diýdim. Öňüňiz bir ýagşy bolar diýip, bu ýerden gaýtdym. Hawa dostlar, e, bäs geldi men ýeňsede görünýär. E, men aýtjagym bakşa e, bark balady böyle gepleri aýtmýan da dostlar. Bu ýerden bark bad bolsa bahtyr dogry bar. Ha, aýtjagym bir gep aýtjagym, bu ozalky dä dostlar.

Telpunda dolýan dostlar bu ýerde kamera närse al gaýdyr bolmady dogry habar ýana bir ýol barabar geldi bu ýerden doldum üýň ýakynda dä dostlar biraz uzakda boldy mundan bäri bäs gel ýanlarym 20 dakika bolarmy ýana şunça bolar ýany 10 15 dakika bolar şu ýana barynçak hawa bu ýerde Bran dostlarymyz aýtýan Ali Kerem ýek özüň diýýärsiň şeýdämi Ýek özümiz jeňňeldiň orta arasynda. Ýo jeňňel däl dostlar, maňa bu ýere garaň, jaý bar, bä bu ýerdem ýaşaýan neperler bar, e o tarapda görseň derýalaň boýunda uý bar. Mana bu tarapdam, ýene maňa bu tarapdam, e, bu tarapdam uý bar, şaňa garadym, o tarapda ýakynda uý bar. E, bu ýerde ýane bagşy Urupa kişiler Sweden ýane toplam 9 million insanlary bar. Ýagny Türkiýe segsen millionmy segsen bäş millionmy öýli insanlary bar. Bu ýerde toplumçylyk däldi o sebäpden aram rahat başyny ýaşaýarlar ýagny isweç sweden indi bir ýerde isweç bilen sweden ikisini adyny köp tutup ötdügim sebäbi dostlar türkler isweç diýýär Iňlis dilinde Sweden diýýär. Bu ýerde bu da Swariýa diýýär, Swariýa. Özleri Swariýa diýýär. Swariýa. Şeýle dämi? Prota Swanska. Awa dostlar, bu gün beýle gözel bir mekan, gözel bir suwa, suwçylyk, suw şirin dostlar, suwa.

Ýane agşamyna bir kan dostumyz bilen iki günläp iýdigim tükenmedi, ýa dora baryn. Öler ketde balyk dedi. Lükge bişirdik ony. Pirinde salyp lükge bişirdik. Oň üçin dostum tutup geldi. Men balyk tutýan men bu ýerde. Ee, balyk tutam ýok dostlar, dogrymy aýtsam, amma alakam bar. Şoňa bir Dostlarymyzda ony ýakyn tutulýan närseler hem bar, çybyklary. Atlaryny hem bilemýän, onuň üçin. Inşallah eger bir wagty bolsa eger çybyk närse alsam balyk tutanlarym hem oňa hem wideo dolaryn hökman dorabar. Hem alakam bar, balyk tutýardym, Afganistanda tutýardym dostlar. Ýani bu ýen durýan derýadan tutam ýokdum. Meň derýa Afganistanda bir derýa ýaş ýok gapdalymyzda akyp gitýär ýani.

Oň üçin bi wideom köp bolup gidip barýar. Ýani wideom gep awtorsa köp bolýar. Indi bu ýerde sizler bilen hudaýaryň etýän dostlar. Sizlere biran ýerlerini hökman wideoda körkezen. Aýlag körpeden o wideony mundan beýan görebilersiňiz. Oň üçin ýutub kanaly takyp ediň. Naşallaň wideolaryny görüň. Hemmesini doly. Sag boluň. Laýk beriň. Inistekramdan Ali Kerimi Türkmen bizseňiz geler. Feýsbukdan Ali Kerimi Türkmen bizseňiz geler. Feýsbuk bilen. Inistigram hasabym bar dostlar ondan takyp ediň Inistgramda köpräk dostlar takyp etdi meniň Oň üçin köpräk närselerim Inistgramda paýlaşýan eks bolsun böyle böyle filmleri habarlaryny paýlaşýan Oň üçin o ýerdenem habaryňyz bolup dursun. Sag boluň saglykda boluň her ýerde bolsaňyz janyňyz sag bolsun dostlar menden bir bir wido Hudaýaryňyz.